א גוטן טייערע אידן, צווישן אונז גערעדט נאמבער דרײַ מיט ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן ר' יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס.
א גוטן א גוטן.
סאו, דו האסט מיך געהאט דא איבערגעגעבן א ליסטע פון שאלות וואס דו ווילסט אדרעסירן, ס'איז אריינגעקומען?
לאמיר אנפאנגען, לאמיר גיין צוביסלעך זעהן וויפיל מען קען אנקומען, אקעי. כ'האב דא איין שאלה בשיסחו, איך מעג אויסקלויבן? ס'איז מיך געפאלן די שאלה, יא? גאו אהעד. אקעי, ער זאגט אזוי, ער זאגט איך ליין אסאך וועגן מענטשן וואס ביי א געוויסע נקודה אין לעבן האבן זיי געכאפט אז זיי לויפן אוועק פון עפעס, ס'דא עפעס נעגעטיוו, טראומא, זאל מען נוצן די ווארט טראומא? ס'איז אביסל א שווערע ווארט, א געדעכטע ווארט, האט אין זיך טראומא אדער נעגאטיווע הרגשים וואס זיצן אינעם טיף אינעווענדיג, און נישט רעדי איז ער צו פעיסן, אזוי ווי רוב פון אונז, יא, און ער לויפט אוועק דערפון, און א געוויסע נקודה אין לעבן, וואס דאס איז נאר געווען, וואס האט אים געברענגט פנים אל פנים מיט יענער גרשון פון וואס ער איז אייביג אנטלאפן. יעצט פרעגט יענער, וויאזוי קען איך וויסן אז איך לויף נישט יעצט, באשר היא שם, בין איך נישט אין דעם מצב, אין דעם אנטלויף מצב, אוועק וואס פון איך פארלייקן געוויסע הרגשים, געוויסע שוועריגקייטן איבערלעבענישן, וואס איך וויל נישט פעיסן.

מיין תירוץ אויף דעם איז אזוי, קודם כל די אמת איז אז ס'איז דא זייער זייער אסאך טראמא, זייער אסאך פון די צרות טראמא, ס'איז אמת זייער אסאך האבן אונז טראמא, ס'איז א שאלה געווען וויאזוי א מענטש קען עס זעהן, אבער לאמיר לאמיר גיין א מינוט, לאמיר לאמיר לאמיר שטעלן די רעקארד קלאר א מינוט, יא ס'איז דא זייער אסאך טראמא, און זייער אסאך מענטשן וואס מיינען אז זיי זענען משוגע, אדער אז ס'פעלט זיי עפעס וכו', סך הכל דיעלן זיי מיט טראמא, און די טראמא האלט זיי אפ. און מ'קען אפשר אריין גיין אין א אנדערע שמועס פונקטליך וואס טראמע איז, אבער קודם האב איך געוואלט מאכן די הקדמה, יא ס'איז דא גאר אסאך טראמע, און זייער אסאך זאכן פון וואס מ'דילט היינט איז טראמע, און פאר דעם די וועלט היינט פון טערעפי האט זיך זייער אסאך געטוישט צו טראמע, ס'איז דא היינט זייער אסאך מהלכים וואס צו ארבעטן מיט דעם. יעצט לאמיר גיין צו די קוועשן וואס ער האט געפרעגט, ווי אזוי קען א מענטש וויסן, ער ברענגט דא אויך צו אז ער האט געליינט עפעס וועגן ראביי טווערסקי, כ'מיין ראביי טווערסקי זאגט עס אליין אויף זיך אז. אז ער איז זייער אסאך אוועקגעלאפן, ער פלעגט זיך אליין אראפקוקן, איך מיין אז ער מיינט דאס, אז ער פלעגט פחד'ן און ער פלעגט אייביג פרובירן יעדעם איינעם צופרידנצושטעלן, נישט געהאט קיין אייגענע, קען זיין ער מיינט דאס, איך ווייס נישט זיכער, דאס איז זאך וואס איך האב געזען פון ראביי טווערסקי, וואס ער איז די ראול מאדעל פון יעדע תורה'דיגע ערליכע טעראפיסט, סאו, סאו, וויאזוי א מענטש קען עס זען, לאמיר גיין צוויי לעוועלס, קודם כל אויף די עקסטרים לעוועל,
אויב דו זעסט אז דו טוסט קאנסטענטלי וויי די מענטשן וועם דו האסט ליב ארום דיך, דיינע נאנטע מענטשן וועם דו ווילסט נישט וויי טון, און זיי ווערן וויי געטון דורך דיר אן דעם וואס דו זאלסט זיי וועלן וויי טון, דאס איז די גרעסטע סימן פון טראומע, ווייל די נאנטע מענטש, צו ס'איז א פעמילי מעמבער, צו ס'איז א חבר, צו ס'איז עלטערן אדער נענטערע מענטשן אין די משפחה, אמאל יא, די לעבנס שותף, די קינדער. יא, יא, יא. וועלכע, אמאל די ארבעט, אמאל, ס'איז דא אסאך עריעס פון די נאנטע מענטשן ווען דו ביסט גוט מיט זיי און און דו ווילסט זיי נישט וויי טון, עפעס טריגערן זיי, איך טריי מיין ארבעט איך אייביג מיט טריגערס, זיי טריגערן דיך און און דו טוסט זיי וויי פאר וואטעווער ריזען, דאס איז אין די עקסטרים לעוועל זייער זייער א קלארע אינדיקעיטער אז.

א מענטש דארף נישט פילן ווי ס'איז אים נישט גוט אין לעבן, א מענטש דארף פילן ווי ס'איז אים יא גוט אין לעבן. דער רבונו של עולם האט אונז געגעבן, האט אונז אראפגעשיקט אויף דער וועלט אונז צו האבן נסיונות, אונז צו האבן שוועריגקייטן, אבער מען דארף נישט סאפערן לשם סאפערן. און ווען דו זעסט זאכן מאכן נישט סענס, אזוי ווי איך האב דיר געזאגט מיט די עקסטרים וועג, ווען דו טוסט וויי דיינע נאנטע מענטשן אומווילנדיג, די זעלבע זאך ווען דו אליין זעסט אז פלעינע פשוט'ע זאכן, פשוט גיין אין שול, פשוט גיין צו די ארבעט,

קען זיין איך האב טראומא פון ספיקות.
גרינג, דאס זענען די גרינגע קעשעס. יא אקעי, ער פרעגט אזוי, ער זאגט מיר ס'איז דא צוויי כללים, ס'איז דא א כלל אז א מענטש איז א גוטער, יא, ער איז א נדיב לב, ער האט ליב צו טון טובות פאר מענטשן, און נאכדעם איז דא נאך א כלל, ער איז א עימיצער וואס זאגט קיינמאל נישט ניין, לאמיר גיין אביסל טיפער, אז ער קען נישט זאגן ניין, איז א סימן אז עפעס איז נישט אין ארדענונג, א מענטש דארף קענען זאגן ניין, סא וויאזוי ווייסט מען וואס איז ריכטיג, ווען איך זאג ניין, ווען איך זאג נישט ניין.

געווענליך א געזונטע מענטש וואס טשוזט נישט צו זאגן ניין, אדער למשל מענטשן וואס האבן אוועקגעגעבן זייער לעבן זיך צו לייגן אין א פלאץ אז זיי זאלן נישט ווערן געשעדיגט, געדעמעדזשט, אדער זייער משפחה זאלן ליידן פון דעם וואס זיי זאגן נישט ניין, זיי האבן קריעיטעד.

זאגן אייביג יא פאר יעדע זאך און ער קען נישט זאגן ניין פשוט וועגן ער גייט זיך פילן שלעכט אדער וועגן ער איז גארנישט ווערט נאר אויב ער זאגט אייביג יא און אויב ער זאגט ניין ער קען נישט זאגן ניין ער האט נישט אויפגעבויט זיין זיין מציאות ער איז קאודעפענט ער איז ער איז נאר ווערט עפעס אויב ער זאגט אייביג יא פאר יעדעם. יא אויב ער טוט עפעס פאר יענעם און יענער איז כאילו מסכים יענער קוקט ארויף אויף אים יענער רעספעקט אים. און נאר דאס מאכט אים גוט פילן וואס טייטש אויב ער גייט זאגן.

נאר ער איז אזא מין מענטש וואס האט זיך אזוי גוט אויפגעסעט נישט צו דארפן זאגן ניין פאר מענטשן כדי צו האלטן זיין זאך. אבער פארוואס זאגט ער נישט ניין? פארוואס זאגט ער קיינמאל נישט ניין? וועגן ס'שטערט אים נישט צו זאגן ניין. אויב ער מוז זאגן ניין גייט ער זאגן ניין. אה, אקעי.
נאמבער וואן.
און נאמבער טו. פארוואס זאגט ער נישט ניין? ווייל ער האט באמת זיך אויפגעבויט אין א געוויסע וועג, סיי אין זיינע סקילס, אין זיין, איך קען אסאך אזעלכע מענטשן, איך איך בין נהנה, און אונז אלע קענען די מענטשן וואס וואס ראנען די גרעסטע ארגענעזעישאנס און און העלפן אסאך אנדערע מענטשן, זיי האבן א א עכטע, איך ווייס, אפשר לאמיך נעמען די ווארט, צו לאמיר בארגן אביסל א ווארט פון פסיכאלאגיע, א לעוועל אוו דיפרענשיעישאן, יא, ער ווייסט ווער ער איז און ער ווייסט וואס ער קען,

און איינע פון די זאכן טאקע וואס ערליכע אידן פלעגן זאגן, לאמיר זען דעם בעל חסד, לאמיר זען וויאזוי ער פירט זיך אויף אינדערהיים, לאמיר זען וויאזוי עס איז ביי זיין ווייב און קינדער.
סאו בקיצור, די אונטערשטע שורה, כ'מיין ממש אזוי מען זאגט אין א ווארט, די שאלה איז צו ער קען נישט זאגן ניין אדער ער קען זאגן ניין. יא.
ער קען, יא.
יא, אין אנדערע ווערטער, ווען זאג מיר אויף א מעלה אז איינער קען נישט זאגן ניין.

יא, אדער זאגט ער גארנישט, ער שווייגט סתם, ער קען דיך נישט זאגן ניין, סאו גייט ער שווייגן, גייט ער עוואוידן, גייט ער זיך אנפאנגען דרייען אין א אנדערע פלאץ כדי נישט צו קענען פעיסן די מענטש כדי וכו' וכו'. סאו די מענטש דארף ביי זיך באמת וויסן צו ער האט די יכולת צו זאגן ניין אדער נישט, און זיך נישט פאפן דערביי. און די מענטשן וועם אונז קוקן ארויף וואס זיי קענען נישט זאגן ניין, קענען בעצם באמת יא זאגן ניין, נאר זיי האבן זיך אזוי אויפגעבויט אויף אזא מין וועג אז זיי זאלן דארפן ווייניג זאגן ניין, און זיי זאלן קענען זיין גענוג העלטי. פאוערפול!
יא. זייער שטארק.
אקעי, ווי עס איז אויב נאך א שאלה פון וואס א חילוק צווישן דעם און דעם, אבער דאס פילט זיך מער רואיג, כ'מיין ס'האט ווייניגער פסיכאלאגישע וואג אין זיך, אזוי מיין איך, איך נישט פסיכאלאג מיין אזוי. אקעי, וואס איז די חילוק צווישן חכמה און קאמאן סענס? יענער האט געפרעזט די קשיא אביסל אנדערש, לאמיך גיין מיטן שואל, ווי ווייט איז די שייכות צווישן חכמה, סמארטנעס, און קאמאן סענס? אויף ווי ווייט גייען די צוויי אידן צוזאמען?
די סימפל תירוץ אויף דעם איז, אז ס'איז צוויי קאמפליטלי אנדערע זאכן, און
מ'זעט אפילו אסאך מאל אז פונקט פארקערט, ווי מער א מענטש איז סמארט און אינטעלידזשענט, איז ער אסאך מאל ווייטער פון קאמאן סענס. זייער וואו. חוץ פון דעם איז אויך דא דער ווארט א קאמאן סענס איז נאט סאו קאמאן, יא? באט. די קאמאן סענס וואלט מען געקענט זאגן קען מען רופן סטריט סמארט אויף ענגליש און חכמת החיים. יו נאו וואט לאמיר גיין, חכמת חיים, לאמיר דיפיינען די צוויי זאכן. לייף עקספיריענס. קאמאן סענס איז פראקטיקל, אזוי ווי דו זאגסט, לייף עקספיריענס איז די פשוט'ע פראקטיקל פלעינע זאכן, וויסן וויאזוי אפצולערנען א זאך, פארשטיין וויאזוי זיך עצה צו געבן. מה שאין כן סמארטנעס און אינטעלידזשענס. איז מער קאמפלעקס פראבלעם סאלווינג, פארשטאנד, קריעטיוויטי, חידושים, מען דארף נישט זיין מילתא למילתא, און די מענטשן וואס זיי זענען גאר גאר שטארק אין די אינטעלידזשענס און די סמארטנעס די ברעין פאוער וואס זיי האבן שטערט זיי אסאך מאל צו קענען אנקוקן זאכן מיט די פשוט'ע קאמאן סענס. יא, אבער דאס לעבן איז אסאך פשוט'ער ווי די קאמפליקעיטעד אקאדעמישע אנגעלענטע, און איך האב אמאל געהערט, איך בין אסאך זאפט, איך האב אמאל געהערט א הסבר אז איינע פון די סיבות פארוואס די אקאדעמישע וועלט איז אזוי ליבעראל איז מהאי טעמא ווייל ס'האט זיך זיי קוקן אן די וועלט מיט אקאדעמישע בליקן, ס'הייסט נישט מיט קאמאן סענס מציאות בליקן, נאר מיט לויט מיט איידיעס מיט אידעלאגיעס און מיט פילאזאפיעס יא און און די וועלט גייט דאך צו בעסערונג מען וויל זאל זיין נאך בעסער יא זאל זיין גלייך יעדער איינער עס זאל נישט זיין קיין ארעם און רייך און עס זאל נישט זיין קיין בא'עוול'טע און קיין אבער און און זיי קוקן אן די וועלט אויף א פראקטישע אופן מיט די ברילן אבער עס איז נישט אזוי די וועלט איז נאך נישט דארטן און מען דארף האנדלען דערמיט כמו שהיא נישט כמו שהיה צריך להיות איז עס שטימט מיין איך זייער גוט מיט די הסבר וואס דו האסט יעצט געזאגט. גערעכט.
יא? יא, זייער זייער שיין, און דאס איז די סיבה פארוואס אמאליגע פסיכאלאגן, טעראפיסטס, מענטשן פלעגן אסאך מאל זיך פילן זייער אנקאמפארטעבל מיט זייער מהלך, ווייל זיי האבן פארלוירן אסאך מאל די קאמען סענס, און היינט איז מער פאפולער, למשל די גאנצע זאך פון קאוטשינג, קאוטשינג איז אסאך מער ענליך צו קאמען סענס, מה שאין כן די אמאליגע פסיכאלאגיע איז מער געבויט אויף די.

און איך זע, איך קען, איך האלט מיינע אויגן אפן, גראדע איך פאלאו אסאך אלטע טערעפיסטס אויך, מיין סופערווייזער איז אויך א אלטער, איך זיץ יעצט אין א געוויסע פראגראם ווי איך לערן מיך דורך די סופערווייזער וואס זי איז דרײַ און אַכציק יאר, און מען קען זען אסאך מאל חילוקים פון יונגע און אלטע, אבער די אלטע וואס האלטן זיך יונג, די זענען די אלטע וויין. חכמת חכמים, יש חכמה ויש זקנה. האסט מיך צוגעברענגט טאקע צו די פוינט וואס כ'האב דיך געוואלט זאגן, אז די געוואלדיגע גוטע באלאנס איז ווען א מענטש קען מאכן סיי צו האבן די מערסטע קאמאן סענס, וואס וואס איז אין טאטש מיט ריעליטי און פשוט פראקטישע חכמת חיים ווי דו רופסט עס, אבער אין די זעלבע זאך דעוועלאפן זיין סמארטנעס ווי מער ער קען, און די מענטשן וואס זענען ביי נעיטשער אסאך סמארט דארפן אסאך ארבעטן און קענען ארבעטן, און איך זע עס. במציאות וויאזוי מען מאכט עס אז ס'זאל ארבעטן א גוטע סינערדזשי, א גוטע צוזאם ארבעט. זייער שיין, זייער א שיינע קאמאן סענסיקל תשובה ר' יוסף זאב. יא.
ס'איז דאך דא די מעשה וואס מען ברענגט פון די חכם ותם. ס'איז געווען צוויי קינדער וואס זענען אויפגעוואקסן צוזאמען, איינער איז געווען גאר גאר א גרויסער חכם און די אנדערע איז געווען מער א תם. תמים.
יא, א תם, היינט וואלט מען עס אנגערופן א סימפל, א פשוט'ע וועג פון טראכטן. און דער חכם האט זיך נישט אויפגעהערט צו לערנען נייע זאכן, ער האט אויך געקענט שלייפן דיימאנטן, ער האט אויך געלערנט אלע מיני סטיילס און אלע מיני שפראכן און אלע מיני דאקטעריי, ווייל דאס דארף מען צוקומען און אפשר גייט די וועלט זיין ארעם און מען גייט נישט דארפן צוקומען צו דזשולידיעטן, אבער צו דאקטעריי דארף מען אייביג צוקומען, און ער האט אייביג געהאט צער און יסורים, ווייל ווען ער האט אויסגעהיילט א מענטש האט מען געזאגט אז נישט ער האט אים אויסגעהיילט, ער האט זיך סתם אזוי אויסגעהיילט. און ווען ער האט נישט מצליח געווען אויסצוהיילן א מענטש, האט מען געזאגט אז ס'איז זיין שולד. ס'האט זיך אייביג ארומגעדרייט מיט דאגות און. צופיל גע'חקר'ט און צופיל גע'חשבונ'ט. יא. און זיין אינפארמעישן האט געשטימט אייביג. דאס איז די גרעסטע חורבן געווען. נאר אין זיין קאפ. אדער אין, אדער אין, שפעטער זעט מען צו געהאט עפעס א חבר דארט אויכעט מיט וועם ער האט געקענט שעירן זיינע. קיצור א לאנגע אריכות. ס'דא א קינדער טעיפ אויף דעם אויכעט, זייער א שיינע. און און מ'זעט אז דער טעם וואס ער איז זיך געגאנגען לערנען שוסטעריי, פשוט ער האט געמאכט געלט, ער האט געקויפט אביסל מאטעריעל און אביסל לעיבער און ער האט געזען אז ער האט פארדינט געלט און אזוי געווען פרייליך, צום סוף איז דער טעם אנגעקומען צו זיין דער גרעסטער מיניסטער און דער חכם איז אנגעקומען יא טיף אין די אפגרונד און ער האט זיך געדארפט גיין גאר.